Sawi hmaih chi a ni hauh lovang le. He building hi kum sangkhat zariat sawm pasarih vel a sak tawh kha niin a hun lai chuan in nal leh man to pawl tak pawh a ni phang nghe nghe a. Lal in ang deuh a sak niin a awmna pawh hi a fal hle ni. An sak lai hian sal tam tak chhawr an ni a, intih duh dahna leh in tham lohna te, u chuak taka inchhawrna te a nasat em avangin sal za hnih sawmhnih leh panga laiin an thih phanin an sawi nghe nghe ni. Sal an chhawr thi tate zingah hian naupangte pawh an bang lo va, a hun lai khan hetiang nun rawnna leh u chuang taka inchhurna hi a nasat em avangin sal ho dinhmun chu a rapthlak hle a, mitin endawng leh hmuhsit an ni a. Hetia intih duhdahna leh inhaisakna a thlen nasat em avang hian thi pawn tam reng bawk a. Diriam taka thah an nih tam em avangin he Boon Hall Plantation Brick Yard Quarters velah hian Salthita te ho thlarau vangvai kha an la awm reng nia sawi a tam hle a, thlarau sual hmuh inti pawh an kat nup mai. Mite tlawh pawh zen zen lovin hun rei tak chhung chu a awm a, a then chuan an thuk chimni fit sawmhnih vel laia sang chunga mipa naupang leh hmeichhe naupang lungngai hmel taka thu a tap hlawp hlawp te an hmu thin a. Inhrawk leh invothawm te, na taka invothawm te nen lam hriat tur a awm reng an ti thin a ni. Hetiang thawm mak tak tak hi thlabian zan phei chuan a nasa zual niin a bul vel a cheng mi thenkhat chuan an sawi thin a ni. Hun a kal zela a neitu ber Major John Buna ngei pawh chuan Henry Holbek hnenah a building pum chuan a hralh ta daih a. Henry chuan sum tam tak sengin a siam tha a, nalh taka chei thain a compound pawh a zau nuam hle a ni. Tunah chuan a hun lai ang khan thawm hriat tur leh chanchin maksak sawi tur a awm tawh meuh lo. Thawntthungah tak a nih ve vangin America's Most Haunted House-ah chhiar tel a ni ta nghe nghe ni. Eastern State Penitentiary, Pennsylvania, United State. Eastern State Penitentiary hi kulh ropui tak a ni a, United States, Pennsylvania ram chhunga awm niin kum sangkhat zaria sawmkua leh pahnih daia sak tawh kha a ni. Tun hma chuan tan in berah an hmang thin a. A hun lai chuan he kulh aia tan in lian hi helai ram chhungah hian a awm kher awm lo ve. Kum sangkhat zakua sawm sarih thleng khan tan in atan regular taka hman a ni a. Bank robber lar tak Willie Sutton pawh he tan inah hian a lo tang ve tawh nghe nghe a ni. A tirah chuan thawm a neih leh chanchin a neih sawi tur a awm em em hran lo va. Kum sangkhat zakua sawmli chho vel atang khan sawi neuh neuh a tam ta riau mai. Thlahrang hmu inti leh tawng inti an pun tak zel ah chuan luah zel chi ah ngai lovin Pennsylvania sorkar chuan kum sangkhat zakua sawmsarih leh pakhat khan a khar ta ringawt mai a ni. Thlahrang emaw ram huai hmuh inti zingah pawh an hmuh dan leh an tawn dan sawi chu a inang lo thluah mai a. A thenin thlarau a rawn inlarin a rawn biak thute sawiin a hmun enkawltu ber pawhin corridor-a a kal laiin hlim thlamak tak taka hmuh thu leh, Chumi chuan a rawn pan a, a rawn sut tlang thu te a sawi a. An guard te uar atanga hlim thla mak tak tak, finfiah theih si lo, insul pel zut zut thin te leh a hnua aw rawl rap awm leh tui baiawm tak tak awm zui thin te chu sawi tam pawl tak a ni. Sipai Deuti te pawh a ti ral khel hle a, a hran vang lai hian an hna ban san ta pawh sawi tur an awm thluah mai. Sipai pakhatin a hmuh dan phei chuan a cell box number twelve a hawn rualin ramhuai hmelrap awm tak a rawn thlawh chhuah thu a sawi a. Amah pawh ni khawhre lova awm nghalin rei tak chhung chu a biak thei lo nghe nghe ni. A hmun enkawltute hi he inhrang hmutu leh hretu awmchhun hi an ni lova, Mi tangte pawhin an hmu tho vah. Mi tang thenkhat phei chu he thlahrang ṭi baiawm tak hian sawi sain nasa takin a hliam ni te pawhin an sawi a. Thawm mak tak tak leh hriat nuam lo tak tak a awm fo vah. Inberi bawrh bawrh thawm te leh insawi sa rang vel thawm te, ṭawngkam bawlhhlawh tak taka inchhang thawm te nen lam hriat tur a awm ṭhin bawk a ni. Hetianga miten an tih tak em avang leh sawi a tam tak em avang hian mi tang ho pawh tam tak chu hmun dangah sawn an ni a. Kum sangkhat zakua sawmsarih leh pakhat khan official taka khar zui a ni ta nghe nghe ni. Khawvel hmunhrang leh ṭihbaiawm zingah thlan chhuah niin tunah erawh mi cheng an awm tawh lo avangin, A hun lai ang em kha chuan chanchin a neih hriat a ni tawh lo va. Chutih rual erawh chuan chanchin a ngah ve em avang leh a hmunhma ten a zir em avang hian tourist a hip hle a, tlawhtu pawh a la ngah em em reng tho a ni. Waverly Hills Sanitorium, Kentucky, United State United State nge nge an ram a zau bawk a, chanchin mak tak tak sawi tur hi ram dang zawng aiin an ngah emaw tih mai tur a ni. Kentucky-a Waverly Hills Sanitorium hi sawi tham a tling a, khawvel pum huap ang pawhin chanchin nga leh hmun maka sawi a tling ve reng a ni. He Sanitorium building hi kum sangkhat zakua leh sawmdaia sak tawh kha a ni a, kum zaleng in chu ni ve tawh reng reng a ni. A hun lai chuan TBN kawl nan damdawi inah hman ber a ni thin a. Kum zabi sawmhnihna thleng khan damdawi in lun tak leh mite hman ber a ni thin a ni. Record a lan danin he damdawiinah hian mi sing ruk sang thum aia tlem lo chu an thi ngei a hriat a ni a. Hei hi a chhan ber pawh he damdawiina hnathawk te hian dam lo ten enkawl tha lo hle nia sawi a ni a. Chuvanga mithi pawh tam em em a ni. US ah chuan hmun hrang nasa bera chhal te pawh an awm bawk a ni. He Sanitorium building hi luah a nih loh hnuah pawh mi investigator tam takin an lo zir chiang tawh thin a. Ghost Adventures te leh Action Channel-a serial lar tak Ghost Hunters te pawhin a hmun hi zir chiangin an lo tlawh tawh thin a. A zir chiangtute record-a a lan danin hall chhunga an camera fit tam tak te chuan thlahrang thla chu a la fuh teh meuh mai a. Eng tawng nge tih pawh hriat chian hleih thei loh thawm mak tak tak leh rap awm pui pui pawh an record nual a ni. An thlalak fuh zingah hian naupang thla pawh tam hle a. A then chu fit thum vel chaw sang te an ni nghe nghe. In be thawm leh tap thawm te, zawh em em a nui thawm te hriat thin a ni a. Voice record leh camera capture in a lak fuh zingah hian mipa naupang pakhat a hming Tim chu a lar hle bawk a. A damlain he damdawiin ah hian eng ang chiahin nge a lo khawsak tia rawh hriat a ni lo thung. Hun rei tak chhung damdawiin atan hman a nih hnuah rauhsan a ni a, rauhsan a nih hnu hian a hmuna hnathawk te leh a hmun enkawltu tlema zawng chu an cham bang a, mahse inhrang nasa tak hian anni ho pawh a nawr chhuak ta a ni chek ang chu. Hun kal zela hluihlawn a ni ta tawp mai a ni. Zirchianna atanga a lan danin mi tam tak hlimthla te, damlo inzaina tuar thawm te, Fit kuah dawn lai sang thlarau an hmuh te chu sawi tam pawl a ni a, eng pawh ni sela vawiin thleng hian pawl tam takin zir chiangin an la tlawh reng a, an thil hmuh leh hriat te pawh rap thlak tak tak leh ngaihnawm tak tak a ni hlawm. Monte Cristo Homestead, NS Wales, Australia, Hetiang lam chanchin sawi chuan khawmualpui hran daih a awm Australia lam pawh an lo bang chuang lo. Australia chhim lam Junee a awm Monte Cristo Homestead Building hi kum sangkhat zariat sawmriat leh panga daih a sak tawh kha a ni a. A hun lai na nana chuan he in aia mawi leh nalh hi Australia chhim lamah chuan a awm hauh lo mai. Chutih rualin New South Wales lamah chuan inhrang bera sawi a ni thung. He inneitute tak hi Crowley chhungkua an ni a. Kum sangkhat zakua sawmriat leh pali chho vel khan hlim takin an chhungkua chuan cheng a, mahse an chhungkaw hlimna chuan rei a daih lo. Hetia hlim taka chhungkua an chen ho dial dial lai hian thihna in an chungah thla a rawn zar ta. An fapa pakhat chu an inchung chhip atanga thlak a ni a. A titu hi hriatchhuah a ni chiah lo va, a hnu lawkah an awmpuinu chu amah a inhal hlum bawk. Hetia zawn tehmeu a chhiatna an tawh hnu hian Crowley chhungkua chuan an in chu an rauh hran ta a. An chhuah hnu hian midangin luah zuiin he in hrang rap thlak tak hian a luahte chhung chu a rum thaih tan ta a. Naupang thla ni ngei a hriat te, in beri bawrh bawrh thawm te chu an hre ta reng mai a. Hun rei tak chhung chu zan pawh an mu thei lo va. Hlau leh mang ang rilru takin an chhungkua chu an awm ta reng a. A chang chuan an zan mu te chu tunge a nih hmuh theih si lo hian a rawn kan thin a, pindan chhunga bungrua eng eng emaw chu chhuat laiah te a ti tla rim rum thin a, a duh tawka a chet hnuah a chhuahsan leh mai thin bawk. Chutih lai chuan a zir chiang pawl an lo lang leh a, An zirchianna atanga a lan danin he in lo luah hmasatute chhiat tawhna kha a rap thlak hle a. A inneituten an chhuahsan hnuah pawh khami tuma thi ta te thlarau khan he in hi chhuahsan loin an chenchilh reng a ni. Khua lo rei deuh chuan a luahtute pawhin an luah ngam tawh lo a ni chek ang chu. Ram dangah an insawn san ta daih a, tunah chuan a neitute pawh midang an ni tawh a ni. Hemi te chhung coin an luah lai hian an insira inte pakhatah chain a inthlung kum sawm li laia upa ruang chu an hmu chhuak bawk a. Mahse, tu ruang nge ni tih chiah erawh hriatchhuah a ni ta lo thung a ni. Kan sawi tawh angin tunah chuan he in hi midangin an lei tawh a, A in pawh a original kha ni tawh lovin nalh leh mawi taka sak that a ni tawh a, chanchin mak tak tak leh thawm mak pui pui sawi tur pawh a hma ang chuan a awm tawh lo. Compound nuam tak a neih chu a hmun timawitu leh tilartu a ni a, chutih rual erawh chuan a hun lai khan sawi a nasat ve em avang te pawh a ni ang e. Mak thlir a thlir pawl an awm reng a, tlawhtu pawh an awm deuh reng a ni. Castle of Good Hope, Cape Town, South Africa, Castle of Good Hope hi South Africa khawpui Cape Town a awm a ni a. Kum zabi sawm pasarihna vel daih tawha sak kha niin a hun lai chuan an ram chhunga lal in ropui bera chhal ngam a ni thin a ni. He in ropui tak hi a hun laia East India Company kan tih mai Dutch ho sak a ni a. Cape Town ah chuan in hlui ber pawl a ni tawh. Khawvela hmun hrang dang kan sawi teh ang lo takin a hmun hma hi chei that emaw khawih danglam phal a ni hnu va, vawiin thleng hian humhalh tlat a la ni ni. A original hmuh theihin a la awm tihna a nih chu. Kulh ropui tak a ni avangin fan tham a ni a, a area pawh zau nuam tak a ni. Thlawhna atang phei chuan a lang mawi thei hle a. Vawiin thleng hian mi tam takin an la tlawh reng a ni. A satute khan ID an nei tha khawp mai a, kulh sang tak chu ni lo mah se la, a pian hmang hi a danglam hle a. Star pian hmang ang deuha duan a nihna chu a timawitu leh a tihming thangtu ber a ni. Lungchang tha miin kulh bang zawng zawng hi uluk taka hung vek a ni a. Chhung lamah chuan kawt zawl zau nuam taka awm bakah pindan tam tak a awm a, A hun laiin Dutch ho lo khawsak tawhna a nih avangin an hmanrua leh an bungraw changkang tak tak te pawh hmuh tur a lo awm a ni. Report a lan danin he ina thlahrang an hmuh hmasak ber tum chu kum sangkhat zakua leh sawm panga daih tawh kha a ni a. Chumi tum chuan thlahrang palian an tih mai hlim thla chu hmuh thin a ni a. He kula cheng mi tam tak chu a ti ral ṭi hle a, hmu in ti pawh an tam ngiang mai. Hmun hrang hrangah a inlar a, a changin kulh chhung lamah te hmuh ṭhin a ni a. Zan lama inlar deuh ber avangin kulh vengtu sipai tam tak chuan duty pawh an hreh phah ṭhin niin an se a ni. Kul an hungna bang hi sang hle a, mihring pangai tan chuan han lawn kai mai mai na chi pawh a ni lo hial awm e. Chuti lai chuan he palian an hmuh thin erawh hi chuan a duh duhin a zuan kan mai mai thin niin an sawi a ni. A hran vang lai tak tak hian he lal in leh a bul lawk a awm Lirdam leh Walranjia te chu a kar ber a, hmun dangah a kal em em hriat a ni lo a ni. An hmuh tam lai tak tak phei chuan chawl hauh lovin kar hnih chhungte in lar a, Finfiah hleih theih lovin khawvar dawnah a bo leh mai thin a ni. Kum tam tak chhung chu hetiang hian a inlar a. Nimahsel thil han khawih pawi emaw, han chet nat lutuk a nei erawh hriat a ni lo thung a ni. Sawi dan lar tak pakhatah chuan Dutch ho vein, he in an luah lai hian an Governor, Pieter Gisbert van Noot chu, A sualin a nun rawng hle a. A sipaite zinga mi pasarih ngawt mai chu ruk ruk thil a puh an nih avangin thi turin an chung thu rel sak a. Thi tura hremte chu khaihlum emaw, lu tan sak emaw, kah hlum te an ni thin a ni. An ni pasarih erawh thla lerah rilṭam leh tuihâla thi turin a hnut chhiah thung a. A thil tih dan chu a nun rawn thlak em avangin sipai pasarih zinga pakhat chuan a an chhia a lawh ta a. Chu a an chhia chu a lo thleng dik ta che ka niang chu. Sipai pasarihte thlalera an thih ni chiah hian Vannuts chu ama pindan chhungah a lo thi ve reng mai a nih chu. Mahni in that a ngaih a nih ber laiin a ruang an ekzawmna atanga a lan dan chuan na taka sawi sak ni ngei a hriat a ni thung. Sawi dan dang leh chuan he inhrang chanchin an sawi zing a lar em em mai. A inneitu ber Ladian Gray an tih thlan hmuh thin chu ni. Pi Gray thla hi kulh chhung lam pindan hrang hrangah an hmu tam ber a, a chang chuan lung chhe taka a ṭap hlawp hlawp ten hre thin a. Cecil Corridor lamah lang tlang deuh riai ruai, lei dek chiah si loa kal hmuh pawh an awm bawk thin a ni. Hetiang hian he kulhah hian hun rei tak chhung chu thlahrang leh thil mak thawm hriat tur leh hmuh tur a awm reng thin a ni.